number two ah Russia um le a number three ah China um in number four ah India he aron om ani kan hmuang hian India chunga om China te Russia te United States te hi chu khowela ram ropui tu ma tluk phak lova an ngei kha

7 billions vel co ni a in thau remrem tak kani a poisa zonga han chu chuan air power atang hian bul tan tiang hei hi India ani India air power enge adin mun chia le han en taila India hi aircraft total aircraft hi stock sang hi za ni som ni pakwa lai ani a chu chu khowela number pali na ani Pakistan en vele tiang Pakistan kha air power khan

Pakistan hi a tek type somkua nei ah readiness sawmruk pathum ual level in pasarihnak ani. An in thlau deuh ni India cu a tam deuh zel ani hi. Tichuan transport fixed wing kan ti hi transport ah zahnih somsari anei a readiness zahnih le pathum khawvel ah pali na Pakistan hian transport sawmruk pali co a nei a readiness sawmli panga khawvel ah sawm pakhat na an in thlau hle mai air power a chuan a in thlau lutuk tichuan trainer za thum som nga pakhat a nei a Pakistan hi trainer a ngah hle mai zanga le sawmruk le panga nai a nei a ready paw zathum somkua paruk lai anei a khawvel ah pathum na ani tichuan special mission nei the hi som hni pasari anei a India hian special mission hi som sari pali lai anei ve thung ani chuan tanker fleet kan ti hi stock paruk anei a panga man the tanker fleets an ti hi ka hriat dan chuan thlo theina wa sang an thlo lai a fuel rompe thei chi ang kha niin ka hriap. Pakistan hian stock pali an ei a, pathum ready an ei. Ticun helicopter hi Pakistan in zathum sawmsarih le pathum an ei a. India hian zariat sawmkua pakua an ei. An in thlau hle mai helicopter ah pawh. Attack helicopter hi India in sawmriat an ei a, Pakistan in sawmnga pasarih an ei ve thung ani. An in thlau hle mai.

Ticun ready pawl hi sang thum za sawm nga pakhat lai an i hi. Cun vehicles hi an tai lak sipai vehicles an i meng cu. Nuaih khat singli sang riat zanga sawm kua pali a ngah hle mai. Nuaih khat

Multi-launch rocket ahhin zaruk a nei a, Pakistan in India hian zahnih sawmruk pali a nei ve thung a. Len ahhin India in Pakistan a tluk lonak cu MLRS le self-propel artillery kan ti khan MLRS kan ti cu rocket artillery kan ti khan ya heta le self-propel artillery kan ti hian

ani. Ticun total assets India in a neih hi zahnih som kua pathum ani. Pakistan in zange neih an ve le tai la. Pakistan hi za som hnih pakhat a in thlau lutuk naval lam a paw. Ticun total tonnage ane hi total tonnage ha nuai khat sing khat sang khat zasari som panga India hian zange nuai nga sing

India in engzat nge nei ve an tai la. Ai an in thlau lutuk India nen India chon hei mak tu duai. Zanga som kwa pathum lai ni a ti chuan a poi mo zual han en tai mela ta hian in ports kan ti hi ports kha chu long chol na sum don na khatiang

tichin hian kan duh tawk ngan nangmah ni poin in du le va en ve tau la ti hian bengvar la na tha ve reng reng a ka kho har changin hetiang vel te hi ka check vel mai mai thina rin aiin ka tuya a hmu nom te po ka tia ti hian in ram khawvel ram sang sang te China le USA te ka compare china tin adang dang hei in thenom in kap thei mo India le China tiang te adang dang ho po ni se North Korea South Korea tiang te po kha khang te kha han compare ve

air defense system te an hmang ni in an soi bak ah lung ngeih thlak lo tura ngai phot tiang ode tun tum kan video chu ti chin hian ni le phot mei ta se atop nan ke youtube channel kha mila subscribe sak lo ni chuan khongen subscribe button te kha milom he sak ve don nia